Aw vawini hi May nikua a ni a ah inrinni a ni a vawini ah hian hei saw lai ah in in khawih thin in sa thin te saw hei ah kan ei khawm dawn a nia hei vawiah hian kel a thlalak te pawh a rawn dang a kan kan kel ei tur kha tha reuh khawp mai a chuan hei naupang te hei an hruai a. Ahh nu te pawn an nih ang chu keini pawh an hruai a nuam an ti hle a ni picnic spot hi chhuan har picnic spot hi a nalh reuh a hmun a ngawi a chuan hei keini fatu ah kan awm a hetah hianin hei u ar ke te sawi lai sawi ngaihah a ni a hei tunah hianin hei purun sen te tomato te an chan zal chiah a hei kela telh tur te a ni a umm a mukbang hi ka hmu chuan kha mai e amah hi a pian hian a ni hlawm aw. A hmuh nawm tham a, chuan hetah hianin i a kel chek. Ka thlak deuh chiah chin khan chhawm a, hei hi eng hei alh tha sela, an vlog zawi leh dawn a ni. Au au au an hawng chin ang e, so bar bar tawh, au, a hu, a hawl ke thei tep dawn a ni hei hi, an hawl ke ang a. Chuanin khuta a kel puahna u rauh a nia nikhus mi special lutuk tak mai a nia kel puah chuanin tunah hianin ka zut kal lawk dawn a ni ahh chhuan thar picnic ahh picnic spot hi hei kan kal ngun tawh viau na thlalakna te hian hei video te hian a lang nalh char char mai a ahh a mawi kan kal ngun tawh tih hi a theih chuang lo a ni hei a mawi khawp mai amaherawhchu hei tun hi tha lai a ni a ahh. ah may thla a ni tawh a hei tui hi duh ah ang in hei kan dah rigu chiah lo an dah rigu chiah lo a ah amaherawh chu ah rawn hire tur te rawn tlawh tur te awm chuan in kan dah zel ta um ah mawi ni mawi ni um Naupang lawmte tam bawk si emaw? I rawn kalpui zel dawn i rawn kalchhiak na nei khan hei chhuan thar a nia hei bak tawng Sherchi district hmm helah hianin aw u rauha buaipuna kha a nia amah hian a sa vela sat mek a nih ka ring a aw va kal lawk ang a ah, saw lai saw a ah, sat tu te pawh an tha e eh? Aw helai kan keh laih tur lu a ni la chiang lo mah he chuan hei helah hianin kela a nih hi ah drum drummer ka va thiam em em mai a ni a nih hi het hei pawh hi zai thiam lutuk mai a ni a kinah a zaite pawh hi a chanel ah hian youtube ah hian kan la rawn dah maithei a ni. Aw tlai thiam lutuk tlai dung lem thiam lutuk a nia an sawi dan a hei si vana awk in a duh chuan a si vana awk in thei ta ka tiang chi khan maw ta lian buai ang ten hrang hrang in thiam a ni umm ke el ai tur a ni hei fresh tha khawp mai kel an hap haih haih ang chuan i tinge i alo deuh hi i pangngai deuh hi enge rawn kalan tum hmel em vawiin lam. nge an buai deuh nge pangai a teu aw e e ole ole thingpui sem te an ni e le phak te nia ni hi thingpui sem helai min enkawl tu hoi hoi hoi hrim hrim te lawk lawk lawk

Ssssss aw hei hi kan insak kha a ni a aw helai hnai a a ni a umm a ni pawh hi amah khawp mai helai thawk hi musician lampang te nen a ni hi ah keyboardist a ni a a tul chuanin ah drum te pawh a vaw thai vek a guitar te pawh zai thlengin hnai a a ni hnaih zel a la single a ni aw hahahaha a hmel te hi tha a ni a comment section ah khan aw nula te pawh an en tûn awm ka ring a hei kan-- Siam heng tawih, hei hnawiha te ute, ah, ah, ngaia te, ah, kan tam mai kan thian ho ila, thawk thin kan nek ina, video te pawh an rawn dah thar zel tur a ngai ila. Um, a mawi a ni maw, hetiang hi awm ngai lo Mizoram ah maw. Kan hmuang hi ah, chuan thar, aw mistiri tak tak te a ni a, ah, thing lampang, thing lampang ni lo pawh. Hmuang zawng zawng leh hei, hmuh ang, hmuh lo ang pawh a niang. A idea hran hran te i Google a hmuang chian hian siam thiam vek mai ang pawn. Um. Mawi dah dah a ni, mawi dah dah a ni. Aw, a rialin a nalh zawk a ni aw heta. Thlalak e, i video en ang rilh thin lo nia, a taka nalh zawk takin lo rawn tlawh dawn a nia. Sawi tawh khanin chuan thar picnic spot hi ah a book thei a maw, tlawh zuai ang pawn a thei a. Hengte pawh hi kan la sa zel ang a. Sak zawh hunah phei chuan maw, aa. Hei Castle maw lal in ang tur hman lai lang chi tur kha a ni a pui dawn ni aw a sang tha a lian tha bawk umm chhuak an lut ang a umm hetlai ami hi kan leader a nia pa ding a ni a ni pawh hi. Musician, guitarist, bawn lutuk mai a nia hei hi hei ban rua hman mek mek a nakin an la rawn la zel anga hei video in pangai deuhin pawh hi chhuan thar channel ah pawh khan en tur kha awm tawh nual mai thei bawk a a ni hi helai

A tah sawn gym a awm tah hian a ni pawhin kal ve a ṭhin a i a han en ila a ding mai pawimawh hei a pian hi a dik a dik khawp mai hei a in hre thiam nghal vek mai ang helai i pat zauh a aah hei phei chu e sawi vak a va châwm ṭhin ve a thing tuk chi savawm te sakai te mu te pawh ning chu aah thing a tyre ah tuk chi ang kha chu a thiam vek a ti ila a sawi sual lo. Bawn hlawm lutuk mi bawn mi bawn ho ka thaw khawm pui a keimah hi ka bawn lo ber zawk a hei chunga chuan ni an bawn lutuk a chuan in hei helai hi plaster te kan tia hei ban te pawh nakin ah ah kan la khawih zel ang a ih nalh dawn a ni nalh dawn hei a tih thuak thuak dang hi a ni chu lai chuan umm chuan in a chungah an chho ang. Locks aw a thlang hi a ni loh kila hei ram hi ala tha a hei henglai te pawh kinah chuan henglai te pawh hian kawng te pawh an la siam phei mai thei a ni saw lai ih kawr a ni ta saw lai saw hiar thar li a ni ta saw lai bawr vel tlawh sawn in ah an nuam an ti dawng tak mikhual te chuan han kal sia chuan maw la kual zel ang. A mawi a ni hei hei te pawh hi han finishing hunah phei chuan maw he lah hian in a stage te pawh an dah mai thei a a hriat lo a tah chuan chhuan thar picnic spot hi chu a nalh hle tur a ni mawi hle tur a ni chungah an chho ang hmm i hnaih a kha a ni a hmm mawi dawn em dah dah mai a hei a chung hi chu hei ka la khawih vak lo a a rel a bim vel hi a awm nual tawh a Chuanin heti atanga a lan dan hi kan en dawn a ni a lan dan hi umm nice nice nice aw khu mau sia lem a nia ang ani aw hmel khuan la chiang dawn a kinah hmang han ka va khat ka channel lone wolf channel tih ah khanin ka vlog tawh a Viewer pawng rin ain tha a 60 k vel han ka thia sing ruk vel en tu han tam khop mai amar hoi alo re theu thak to ai tree house te lo rob ve zel to hai mau te thing te chu a che ma reuh khom merin ain kum ni khata vai hi chuanin a rob hmal zel mai a chuvang chun hei chu a rob ve thei to ri lo tur mo cement in concrete in han sa a Aw heng hi kuhva a ni a, ah helai kan khawih tan tir vel a phun kha a ni hei. Rin a inlo thang duh khawp mai a, kum sarih bawr vel a ni ve tawng em aw ka tia, tui vel bak chu la ni lo ang, thang chak reuh khawp mai. Aw hei kan chhuk thla a, hei i mausia lem kha a ni a hei, a ang khawp mai. Hmm, ah i fim kan en thin chu kan hria ang a, the ten commandment. Moses khari hm chuanin a hei kan la squad leh zawng helai hi a warrior mo i ninja warrior kan tih thin kha ania amera chu alo hau tak reuh khawp mai a mo tleirawl thaza deuh te a tih chi ania kan inang tlem a u deuh tan chuanin a kan thaza viau tawh lo nen hian a sîl ṭham ṭham mai a ni. A rawn try ve sin ula helai vekin umm rawn ti ve ula hei lai zuan phaihna awm a aw an zuang phai sin a hei lai uaina awm a uai phai zel a hei saw laia tlan chhoh saw a ni mawi a ni mawi a ni maw. Ka lo ngailo tan phei chuan mawi tak chuan ni aw tree house hi kel leh lawk ang helai tree house sawi tawh han i rop deuh hlek tawh a ah a view hi chu a nuam ve reng maw a mawi ve reng hei thli fim te tam si a umm hei hi A hming a theihngilh daih a tha reuh khawp mai a par hi a par reng ni meng a hria a chuai mang lo a rawn a ku mum hei a rawn inchhawk amaw ti hian a rawn par leh zet a hming a theihngilh thut hre rang thin mawle um nice nice nice heng te pawh hi fur a inṭan chho a a rawn chawr leng amaw helai a saron Hi cheimawitu pakhat a ni. Aa. Hi la pawh sahan tam. A hring phet le hala helai pawh thla lak in mawi duh khawp mai. Helai savom lem a ni a. Um. An vlog zuai zuai ni nakina chawi na lai chawi. Kan la leh dawn ni. Chhuan thar te hmun hmai chu e. hriat kalh mai a ni umm helai hi grass hei hi helai futsal a mi kha ah a bang kan hman a ni a mawi dah atan engmaw aw helai la leh phawt ang helai hian umm hei hi sakhi pachal lem sazuk chu ni loh ang ka hria aw a ni a helai hi zokhua lem a awm a hei.

Khu lai khu An kilah ka rawn la cheng thung a Khu khu a riahna a nia chung khu a hnuai pawh hawn room a ni bawk a Chuan ih a hnuai khu helai lai kawng an khu a gym a nia takinah ka rawn la cheng bawk a khu pawh khu theih chuanin ah chhuan thar picnic spot ah hian a awm kim khawp mai khi lai hianin khilai rawngbawlna te a nia eitur ah pawh kan rawngbawlna khan nia khilai helai chhoh ah hianin. ih futsal futsal ground kha a awm bawk a umm chungah chun chuanin helai hi hei hi umm a chei mawitu pakhat a ni hei pawh hi a hau tak reuh a ni hei pawh hi umm a mawi reuh khawp mai a hma a hmaah hian hei sakawr lem te a awm a chuanin helai hi hei luh theih a tih a ni a helai hma hi chuan saw lai sawn puk a awm a saw saw. Saw saw puk a nia. A la kim ka duh bawk sia kan la leh dawn ni hlawk a. Ka khal kual kual kual mai dawn. Helai tui an dah thin a tah hianin i Ninja Warrior tla pal te maw kha ang tana a helai hi a har deuh vangin i in boruak atang in thiana zuan chhoh ngai chi kha ni vangin helai tui dah tur an ti a. Chuan ela lut ang. Ela lut ang. Aw hei pawh hi a tukverh tho ani a hei a pui lutuk helai puk lu deh suaih ngaw pukah hianin kim thleng berin la sa la ta sa sa in tan umm lu dang puka khuang chera puk chu ni lem lo mah hi a chhuan har puk aw saw lai saw nachina ka lakna i in in hma kha ania in te hma kha chuan helai hei puk a hma hei thu reuh khawp mai mahse a zau tha maw Han hawt a han kawt phuk leh a ni. Helai hi han in hrethiam mai ang. Block zuai zuai ni hei fatu pah in. Chuan khawnge kal kal a tum kha awh. Helai ka chho ang ka ti o kan chho lawk ang helai um ina hara ngem le a elo ka mang lawa gopro gai ro ti lama ka mang lawa mang lo lak lo a ngai sak lo lak lo a nakina chuanin ka tui tak tak phei chuanin youtube hi ka sawi du chu ka ti nei rei ve to a mana covid Covid lai vel atanga khawi tanghak a ni a, Covid ah sang ni sawmhnih pakhat a ni awm le khami pawh chuti ang vel chu a ni ang. Kan ti ve zuai ka mara chu ei rinain dawh theih te nghah rei tai rei paih hi lo ngai khawp mai a. Tin kan in deuh bawk chu ei copyright copyright claim hi awm hma khawp mai a, chutah te pawn chuan a chang chuan i tawng lo ila ka duh a, tawng lo ila chuanin ih. Hla te plate mai mai lo maw ka duh a mahse hla khan daih lah a copyright chu ti kha ti a claim theih loh maw a pawisa lut theih lo a pawisa khim hrim a chu kher viau pawn lo mahse a tiang a theih loh a intih duah kha chu nuam chuang lo ta channel te tan khan a pawi theih a um oh ho ho ho ho mawi daih dah mawi daih dah chuan helai hianin a tawlh thlahna um bawk a ah nice nice nice mawi khulai hawlh lawng a ni a amaherawhchu ih a rai ve leh tawh a. Kan chuang regular bawk nen hian a tirah hian kan han lawm viau na Mizo te chu thil hi a tirah kan la lo ang hi a ni thin lo va a rei daih kan ning mai zel a khupa ho a chhe ve deuh hlek tawh a a nuam thin khawp mai amah chu hei ih lawng a la chuang a lo te emaw khang khan kan ni fur ta a lawng awm dan te emaw a ruih theih a ni tih te kha kan hria a chhe deuh hlek tawh a chuan chuan a thlak chin tawh lo mahse khawtiam khawn in Maw abandon maw hluih hlawn a thil hlui deuh te pawh hian a ti hlu ve a nia tichuan ah dil lawng a awm a ni tih kha a lang ve ang chu chhawveh hrim hrim paih daih a hi chuan a kinah dangte pawh an la siam mai thei a. um aw kan duh tawk phawt ang a ti hian in aw hei ka thian te chuan aw kan duh tawk ri phawt ang khi na kan ei dawn a ka rawn la leh ang a kim khat in ka hria a chung khi room a nia nuam tak mai a nia hi hi tlai gym a nia sawi tawh nghal in hnuai hi a rum bawk a ni a book char char thei a to vak lo ang ka hria book man hi ka hre chiah lo ang kinah a comment section velah a rawn tang a a book man te aw helai tlawh man te tui chen man te sawm nga ni ka hria tui chen man te maw chuvak chu ni to vak lo helai hi lal in a ni a ai dap leh dih hmanga tih a ni a hei Dai diai mai ni. Umm. Thlang pawh hei. Huan a nia. A mai an te balhla te. Zawng tra te. Ti dai nuam khawp mai. Aw an duh tawk rih phawt ang. Tun atang chuan in. Kina kan kel ai lai vel te. Maw kha ve kha kan thian te nen kan buai deuh rap rap a tunah hian hei kan vlog zuai zuai a ni um tawk rih phawt ang hei chaw chu duh khawp mai hei

tunah hian dar hnih leh misawmli vel a ni daw a hei thingpui sem te ang kal a hei min duat khawp mai a hei ah wire kan nei tur te an siam sangha nih hi chuan hei lawk lawka lawk te hi dah rawn hawng leh leh tawh teh sa hi en leh chhin lawk ang tunah hei fatu ngaiha nih ngaiha an ni.

A lang viau thei aw. Um, sorry. Check. A check bel te nen ri rap doi. Nice, nice, nice. Pir chua zeu te si lem. Um, kel check ani. Ti dong khop mai. Um. Um, tuna hian li le som pret lo ni le to hai. An nghak vang va chuan tunah hian chawk an chhum a, aw an thlak chian hei. Har lo lutuk maw chu chhum e. No mah hian lo sawm, lo sawm pariat nia. Kho la kho la. A heng te zel hi hei a chek kha a ni a. Um. Hi so bawr tawh a. Um. Che tawh a ni. Chuan in ai chaw an chhum hianin tih sual palte hlawhna aia nem hre te a a rum hre te awm thin ta i no khatah hian tui an dut no khat a nih chuanin dut no hniang vel a let zel ang kha i dan tlangpui a nia chuan hei hian brake vang vang a a then hi a isawt a hnah va thawk te an ni saw lai in an hawi nahah a ni a. Tah saw pathum vel lawm ka hria. Thenkhat in lamah la awm nakin deuh rawn chhuk tur te an la awm a. Chuan ah thleng vel hi buai thlak ṭhin avangin hnah kan va lang tah sawn ka neihna tur hnah kan lang a. Hlui hlui li hlui nga vel tawk ang. Hlui khat ah pathum ang vel ni se. Tunah hi ṭhianpa Pasalṭha ngaih a nen hianin va la dawn a ni. Aw han hah dam deuh sela.

ka zawng khawm dawn ni ti an hnah chu an la chho an la zo ta a hei a hnah hi che hlawm khawp mai a kung khatah pakhat lek te pahnih lek te pakhat pawm loh te awm a then hei hei hnah lak hian hei ti an chhawp chho diai diai khil ah hian haw pah hian ti an tel khawm dawn a ni ril khawm dawn a ni vawikhatah. Ken nghal zel habuai thla vang hian ti hian na thin ni an dah khawm zel hian hrang hrang ah chhoh pah in ti hian kan kalna han let chho lo dawn ni umm aw chuan hei hnah pawh an la fel tawh a umm aw sa leh chaw te pawh hei min tawh a ti hian tata ni tur han la ang a in lama mi hmarcha te an duang in an la neih lo deuh a tata ni te kan siam ang a umm. Hei trap tawh vawiini chu hei nuam khawp mai tui met na khawp mai aw tunah hian daru ka la ri lo deuh a hei chaw kan ei dawn a ah helai hmun hemi chhung nge a hi kan duh bawk si a chuvang chuan hei an phiat fai mek a inhnaih te an lo phiat fai a tan kan ei dawn a ni aw hlui nga vel ngai anga hei vawiin an khawih a nia hre khawp mai. Nè a ding sa hian lam rawh he rawh le. Ah. Bye bye rawh le. Bye bye. Hmm. Kel sa hi a min har reuh khom mai ai. An chum char char a tu hei. An soi thla mek an hian reng hian. Ka phone battery lo a. Hmm. Kha ya chomi. Hmm. Chomi.

Aw hei tunah hian dah a ruk a pel hret a, hei hi lah hmun ngeiah chuan hei a i dawn a, kan ai teuh ang hei ken pum khat, le tunah hei Diksang khawnge hetah hian aa pu dun a pu loh khan thu a.